Семенов Гаврил Михайлович тыһыынча тоҕус сүүс түөртүн алта сыллаахха от ыйын отут күнүгэр Абаҕа нэһилиэгин Албыннаабыт алааһа диэн сиргэ төрөөбүтэ. Төрдүлэринэн уустарынан Дэхсики Боотур диэн эбиттэрэ үһү. Итинтэн таайтаран сорохторо Семеновтэр, сорохторо Дэхсилээхэптэр буолбуттар. Дэхсилээхэп Алексей Михайлович Саха сирин биллиилээх революционера, кэлин репрессияҕа хабыллан, эһэ хайатыгар хаайыга сытан өлбүт киһи Гаврил Михайлович чугас аймаҕа буолар. Гаврил Михайлович аҕатын кытта бииргэ төрөөбүт Вера Семенова Амма Наахара киһитигэр кэргэн тахсыбыта. Кинилэртэн социалистическай үлэ геройа буолбут Яковлев Петр Ионович төрөөбүтэ. Семеновтар дьиэ кэргэттэрэ Лыба үрэҕэр Силлиэлээх диэн сиргэ олохсуйан олорбуттара. Аҕалара үстэ кэргэннэммитэ, үс кэргэнин уонна сүүрбэ оҕону көмпүтэ. Эрдэтээҥҥи икки кэргэннэриттэн тыыннаах урпут Икки уолтан биирдэрэ Николай, Германия сиригэр Аҕа дойду Улуу сэриитин бириэмэтигэр сырдык тыына быстыбыта. Оттон Петр сэриигэ алтата бааһыран, төннөн кэлэн баран, ити баастара аһыллан, тыһыынча тоҕус сүүс төрдөн биэс сыллаахха Ньурбаҕа олорон өлбүтэ. Кини сэрии иннинэ Ньурба тыйаатырын артыыһынан үлэлээбитэ. Ийэтэ Птицына Прасковья Гаврильевна бастакы чакыр сиригэр үчүгэй мастаах алааһыгар олохтоох Улааппатах Ньукулай диэн ааттаах киһиэхэ кэргэн буолан олорон, оҕонньоро өлбүтүн кэннэ Семенов Мэхээлэҕэ үһүс кэргэнинэн кэлбитэ. Улааппатах Ньукулайдыын олорон уонна оҕоломмуттара да, биир да оҕону тутан хаалбатахтара. Онон Михаилга кэргэн таҕыстаҕын сыл биир кыыс оҕону ииппиттэрэ. Онон Ганяны ийэтэ түөрт уон алта саастааҕар оҕоломмута. Эдьиийэ улаатан баран Таатта улууһун Чымынаайытыгар олохтоох Хоютанов Михаил диэн киһиэхэ кэргэн тахсыбыта уонна биир кыыс оҕоломмута. Оҕотун эпэрээссийэлээн ылбыттара, кэлин бу операцията табыллыбатаҕыттан балыыһа бөҕөтүн кэрийэн, эмтэнэ сатаан баран өлбүтэ. Ганя Абаҕа аҕыс кылаастаах оскуолатыгар тоҕуһун туолан баран үөрэнэ киирбитэ. Бу оскуоланы тыһыынча тоҕус сүүс алта уон үс сыллаахха бүтэрбитэ. Ийэтэ аҕыс саастааҕар өлбүтэ. Онон аҕатынаан кини тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон алта сыллаахха өлүөр диэри бииргэ олорбуттар. Итинник олох Ганяны кыра эрдэҕиттэн дьиэ ис-тас үлэтигэр, колхозка үлэһит буоларга күһэйбитэ. Уон икки саастааҕыттан икки сайын крапкаһыт, алта сайын косилканан от оҕустарааччы буолан, уһун сайыны быһа отчуттары кытта бодоруспута. Онтон тыһыынча тоҕус сүүс алта уон алта сылтан ыла көлө илии звенотугар олох хойуккааҥҥа диэри звено уоттаабыта. Тыһыынча тоҕус сүүс алта уон тоҕус сылтан ыла Гаврил Михайлович Абаҕатааҕы сылгы биригээдэтин старшайынан анаммыта. Сылгыһыт сындылҕаннаах, сыралаах, түбүктээх үлэтэ саҕаламмыта. Аан маҥнай сылгы турар баазатын тутуутун саҕалаабыта. Лыба үрэхсүнньүгэр Силлиэлээххэ уонна Мудьуруга бааза туппута. Оттуу сылдьан ардах бириэмэтигэр звено оҕолорун көмөлөрүнэн лыба үрэх оттонор ходуһалара күрүөлэммиттэрэ, талахтан ыраастаммыттара. Онон урукку оттооҕор быдан элбэх оту оттуур буолбуттара. Кини тэрийбит баазатыгар олохсуйан, сыл аайы эдэр соноҕостору айааһаан, оттооһун туох баар үлэтин атынан толорор буолбуттара. Ол түмүгэр механизированнай звенолар оттуур отторунааҕар элбэҕи бэлэмниир буоланнар оройуоҥҥа, республикаҕа ааттаммыттара. Итини сэргэ сүүрүк аттары сүүмэрдээн, баайан, оройуон иһигэр биир да сүүрүүнү көтүппэккэ, зонатааҕы, республикатааҕы да сүүрүүлэргэ кыттан үгүс биллэр сүүрүктэри иитэн таһаартаабыта. Аҥардас тыһыынча тоҕус сүүс алта уон тоҕус сылтан тыһыынча тоҕус сүүс тоҕус уон биэс сылга диэри көрөн-истэн кэлбит биэлэриттэн аҕыс тыһыынча сэттэ сүүс кулунчугу ылан колхоз, совхоз баазатын хаҥатыспыта, улахан сылгыны тоҕус уон алта бырыһыан тыыннаах иитэри ситиспитэ. Бу үлэһит киһи киэн туттар сыыппаралара. Онтон уон икки сааһыттан күн бүгүнүгэр диэри төһө оту оттосто? Суоттаабыт суох. Тыһыынча тоҕус сүүс алта уон алта сылтан оҕолор звеноларын салайан төһө оту кыдамалаата буолуой? Абаҕа нэһилиэгэр билигин миинэр миҥэ, көлүйэр көлө буола сылдьар аттар барыларын кэриэтэ эмиэ кини айааһын айааһаһыннарынан ааспыттара эбээт. Онтон Тииҥнэй, Сиэдэрэй, Эмчиирэ, Сургаан, Летун, Аргыс диэн сүүрүк аттарын аатын урукку көлүөнэ бары бэркэ билэр буолуохтаах Ити барыта үлэһит киһи остуолга уурар номох гынан сэһэргиир чахчы түмүктэрэ эбээт. Гаврил Михайлович архыыбын хаһан көрөр буоллахха, икки-үстэн тахса ат спордун сайыннарыы, сылгы иитиитин үрдүк көрдөрүүлэрин, от үлэтин, араас куоталаһыылар түмүктэринэн грамоталар бүтүн биир чымадааҥҥа баппакка сыталларын көрүөххүт. Итилэртэн уонтан тахса төгүл Иван Яковлевич Строд аатынан лауреат буолуутун дипломнара, хас да төгүл пятилетка кыайыылааҕын знактара, хас да сыллаах Саха АССР Верховнай Советын Президиумун грамоталара, комсомол киин комитетын хас да сыллааҕы Почетнай грамоталара, Хэттон икки сыллаахха ылбыт Золотой колос, хэттон биэс сыллаахха Үлэ Кыһыл Знамята орден, тыһыынча тоҕус сүүс аҕыан биэс сыллаахха бу ордены иккистээн ылыыта, тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон аҕыс сыллаахха Саха сирин тыатын хаһаайыстыбатын министерствотын бочуотун кинигэтигэр киллэриллибитин туоһулуур докумуон уонна ити сыл Российскай Федерация тыатын хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ аат иҥэриллиитэ уонна онтон да элбэх наҕараадалара бу барыта үлэһит киһини чиэстээһин, сыаналааһын буолар. Гаврил Михайлович улуус бочуоттаах гражданинын аатын, улуус дьаһалтатын баһылыгын тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон алта сыл балаҕан ыйын он биир күнүнээҕи дьаһалынан иҥэриллибитэ.